Sefydlwyd y Ganolfan Dechnoleg Bwyd yn Coleg Menai Llangefni yn 1999, mewn cydweithrediad gyda'r Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, y WDA a Chyngor Môn. Drwy'r ddarpariaeth o ymchwil a datblygiad, cyngor technegol a rhaglenni hyfforddi, anelwn at ddiwallu anghenion y diwydiant bwyd a chyflwyno diwylliant arloesol i'r sector amaeth fwyd. O fewn y ganolfan, mae yna dair neuadd prosesu bwyd o'r radd flaenaf, wedi eu hadeiladu yn bwrpasol. Gellir lesio'r neuadd ar sail ddyddiol o dan arolygiaeth un o'n tîm technegol. Mae'r neuadd gig yn ffatri dorri cig 100 medr sgwâr. Gellir defnyddio'r neuadd ar gyfer prosiectau ymchwil cig er mwyn darparu hyfforddiant ar sut i wneud y defnydd llawn o'r carcas. Dyma esiampl o lle yr hyfforddir grŵp o bobl i ddefnyddio cig yn llawn o'i da byw drwy ddatblygu ystod o sels cig. Coron y Ganolfan yw'r labordy ymchwil sydd wedi ei hen sefydlu gyda chyfarpar gwych. Mae'n darparu gwasanaeth technegol cynhwysfawr ochr yn ochr gyda gwaith prosesu bwyd yn y ganolfan, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer sesiynau ymarferol ar wahanol gyrsiau hyfforddi. Mae proseswyr bwyd wedi bod yn gwneud defnydd o'r gwasanaethau labordy chi a phrofi'r problemau gyda rheolaeth ansawdd arall llinellau cynhyrchu. Efallai bod sypiau wedi methu rheoliadau bwyd, felly danfonir samplau o'r labordy ar gyfer dadansoddiad cyfansoddiadol cymharol i helpu archwilio a chanfod y broblem. Mae'r gwasanaethau labordy sydd ar gael yn cynnwys dadansoddi cynhwysion a chynnyrch, gyda offer awtomataidd soffistigedig, yn rhoi mesuriadau megis cynnwys braster, protein neu halen, a chynnwys alcohol wedi ei achredu gan y tollau tramor a chartref. Mae gan y Neuadd Baratoi Bwyd yr offer pecynnu cyfoes i sicrhau y gellir pacio cynnyrch a'i labelu i'r safon uchaf. Mae'n rhaid i'r holl gynnyrch sydd yn gadael y ganolfan fynd drwy brofion diogelwch llym i ganfod metel, profi micro, er mwyn sicrhau bod ganddynt ryddhad positif. Mae cyfleusterau yn y Neuadd Gig yn cynnwys siambr hinsawdd, pacio'r gwactod, peiriant streisio a deisio, peiriant briwio diwydiannol, ac offer eraill niferus y byddech yn disgwyl ei gweld mewn uned gynhyrchu cig. Mae ein pecynnau hyfforddi yn cynnwys hyfforddiant un i un ar weithdai bwtsiera neu mewn amgylchedd grŵp. Bwriad y gweithdai yw ychwanegu gwerth at eich cig. Yn debyg i'n holl neuaddau prosesu, mae Lleithdy Amlbwrpas yn rhoi ein cleientiaid a'r hyblygrwydd i wneud y rhan fwyaf o'r datblygiad cynnyrch cysylltiedig gyda chynnyrch llaeth. Mae cynnyrch megis hufen iâ Lleithdy moethus, menyn Cymreig moethus gyda halen yn dod o Afon Menai, iogwrt Lleithdy wedi setio'n drwchus a llaeth blas, ond yn rhai esiamplau o'r hyn a gynhyrchir yn y neuadd. Datblygwyd sawl ffurf o gaws yn y lleuthdy, o camembert i caws glas i halloumi a chaws gafr. Rydym yn arbennig o awyddus i gynhyrchwyr bwyd lleol i ddechrau cynhyrchu eu caws neu iogwrt eu hunain, gan ddefnyddio er enghraifft eu llaeth buwch eu hunain, a datblygu cynnyrch Cymreig sy'n ennill gwobrau. Mae'r gegin braw yn caniatáu i staff a chleientiaid i wneud datblygiad cynnyrch ar raddfa fechan, cyn dechrau ar gynhyrchu graddfa beilot yn y neuaddau bwyd. Mae hyn nid yn unig yn arbed amser i gleientiaid, ond hefyd yn arbed arian sydd yn hanfodol yn y diwydiant bwyd.

Wrth sbio ar y chart yn y... Y darn olaf yn Jigsaw o Ganolfan Dechnoleg Bwyd yw'r amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi a gynigiwn. Mae'r cyrsiau yn darparu ar gyfer pob lefel o bobl yn y diwydiant bwyd, o hylendid bwyd sylfaenol, HACCP-au, ac archwilio ansawdd, i HNC mewn gwyddor a thechnoleg bwyd. Gall ein tiwtoriaid gyflwyno'r cyrsiau yn y Ganolfan Dechnoleg Bwyd neu ar safle'r cyflogwr, gan ein bod yn sylweddoli bod amser yn werthfawr i'n cleientiaid. Felly, beth bynnag yw eich anghenion a pha lefel bynnag o fanylder yr ydych yn ei anelu amdano, rydym yn hyderus y medrwn ddiwallu'r anghenion hynny. Os credwch y gall y Ganolfan Dechnoleg Bwyd eich helpu gydag unrhyw rai o'ch problemau prin ai yn gyngor neu ymchwil a datblygu, yna mae croeso i chi gysylltu gyda ni.